Moien an wëllkomm back bei DayZ. Jo bei der letschter Folg hat mer bëssen Problemer, de Server ass nei gestart an mir hunn en och net erëmfonnt weider dono an ech misst och eréischter ophalen well ech en jo Rendez-vous vergiess hat. Mee bon hei gesitt der zwee vun den gréissten Topaten déi wei am ganzen Tschernerus rondrëm lafen. Den een den mëscht Werbung fir Axe Deo den aneren keng Ahnung, den ass schonn Mëttelfanger an mir si lo um Wee fir. Op Green Mountain, do hu mer, do hu mer dann ee Gebai, wou ee ka loote goen. Ah, Dir sidd dach esou blöd! Bon, komm, mer lafe mol weider, muss nach ni do Richtung. A vue que dass déi lescht Folg da sou kuerz war, wollt ech der elo eng voll, schonn eng hallwer Stonn elo mol maachen. An jo, vill Spaass beim Nokucken. An de Chef ass schwul.
Trëppel einfach. Ja, guck der hien nach un. Iess deng Schmier. Keen, keen Niveau, guer näischt. Hues mech hei gehetzt, fir datt ech endlech matkommen. Ech war nach hallef am Gaang mat der Schmier am Mond. Dofir gesitt der ganz gutt. De Green Mountain, do steet esou eng riseg Antenn drop. Leider kann een net bis ganz uewen drop klammen, dat wär jo natierlech ze schéieren. Mee leider hu mer elo hei e riese Feld nach virdrun. An wéi mer gleich sinn, um Server sinn e puer Leit. Uh, do sinn se echt. Damn ass! Dat ass. So, an dee wou do blöd ronderëm leeft, dat ass de Jeff natierlech erëm.

Du gees Alfred frecken net lénks a riets mol kucken gell.
Hä? Komm einfach.
Oh Jeff gell, du fänks nach esou wéi déi aner.
Sinn déi aner, déi ginn scho laang net méi. Ah fro dech mol firwar. Well déi och beim iwwert d'Strooss kucken goen net kucken. Jo jo iwwert d'Strooss.

You two, you have no power with your mouthing. Léi einfach an d'Loft fir dat d'Leit eis z'héieren. Wou ass déi Kack an d'Hä-? Ah, dofir ass se. Mir ware bis elo nëmmen eng Kéier hei, oder? Yep.
Ech Mee weess du, wat ech komesch fannen? Obwuel ech mat 21 FPS hei ophuelen, ne? An et och e bëssen, dat heescht, et ass net esou flësseg. Am Video gesäit et awer komescherweis flësseg aus, wat ech net verstinn. Sief der frou.
Ja mee awer, et nervt mech awer beim spillen, keng Ahnung. Ech wëll jo awer mat engem, Nervt och vill. ech wëll jo awer mat engem fléissende Bild spillen.
Zum Beispill nervt mech, dass du eng M4 hues an ech net. Jo Jeff, keng Ahnung, wann s du nëmmen da spills, wann deng Frëndin dech léisst. Nee Jeff, dat ass eise grousse staarke Bier. Sou elo halen ech, halen ech mol ganz, ganz denge meng Mond, mäi Mond, sou elo ass dat dovun. Nee Jeff, man dat net.
Okay Tom well du bass. Ah gudd Dir.
Mee ganz ehrlech, ech wéilt wierklech déck gär bis ganz ëwer ropklammen, mee et ass sou kack dass dat net geet. Vun uewen has secher en ier béise Bléck gell.
Du bass der awer och en Affer. Oh a mengs du wierklech iergend e Mënsch gesäit dech direkt uewe rondrëm turnen uewen? Jo.
Wéi een dat op Lëtzebuergesch seet, en Affer. Opfer!
Ech mach dicht Krankenhaus mar eran. So lo oppassen wann Zombien do sin dann war nach keen do wahrscheinlech oh putain sa geet sou lues den Bierg hei rop gell.
Laaf zickzack hei ronderem no. Du kënns genau sou séier viru wéi ze Fouss. Tom mir si schonn hei uewen. Komm mer gin hei riwwer. Ech si schonn um Tuermchef kuck mol.
Ech ginn der gläich en Tuerm.
So, lo wann ech gesitt der jo.
Ey, wann de Server lo restart gell, da kréien ech zwar eng Kris gell. Oh jo. Oh Mann. Ass doch gutt, si frou.
Oh, ma dann géing ech mol soen, dann probéiere mer lo mol direkt en neien ze fannen, mir zéckelen net laang. An huelen deen do direkt enken, nee? Jo, kloer, sou wéi d'lescht Kéier, wann en net respawnt. Deet mer leed. Ech soen emol einfach, ech schneiden hei de Video, obwuel ech en net wierklech schneiden, well ech hu keng Ahnung, wéi dat geet. Vläicht kréien ech et nach eraus. Et gesäit Dat ass een immens. bis herno. Sou, waart. Ähm, Ballerfreunde hunn ech hei nach. De German Daisy V-Layer. Komm, mer gi mol op deen, 18 vu 40. Kuck mol mat. An do si mer rëm op engem anere Server mat neiem Gléck. Alles äh, klappt direkt. Si dir Mobile, ja, ja. Ja, si lo e bësse rofgesprongen. Genau, hu mer de Ben, de Fransous. Ech hoff wierklech, dass se déi Ego-Shooter-Perspektiv nach e bësse verbessere, gell?
Waffeleton, hu si sech beim Daisy. Stonn.
Ah jo, hei muss mer am ganz ronderëm. Ja, dofir gi mer hei riets laanscht. Also ech hu lo keng Zombie gesinn. Ech ginn dem Fransous no, Moment. Da waart, ech ginn hei vir op eng Plaz, do gesinn ech iwwert d'Mauer, do kann ech der soen op Dir op ass oder net. Ech hunn am Fong och mam Ben hei bleiwen, ech wier och eng Aart Sniper gewier.
Schwupp.
Du misst se, oh, lo gëtt se erëm eng gel Kett nei.
Dir ass op, Dir ass op.

Bon, ech widderhuele mech zwar, mee ech si wierklech frou, wann endlech en Update eraus ass. Da brauch ee mol net méi, dann huet ee mol net méi esou vill, virun deem ee muss Angscht hu, wa wann ee bei esou blöde Prisong geet, well sou iwwerrascht ze gi vu sou engem Serverhopp ass wierklech näscht Cooles. An da si se en plus nach meeschtens déck séier, gell. Jo, et ass keen Zombie hei, also do wäert mer net méi net méi vill dra fannen, ausser en hätt schonn eng M4 gehat.
Kënns du no? Ja, ja, ass den um Wee. Bist du ran? Ja, ja. Dinge normal an. Uewen ass frei. An der Trab ass och frei. Geh du an de Raum kucken. Iwwer der Trab ass keen. Uewen ass d'Dier vum Raum op.

Oder en Paletten eng Pistoul hei uewen ne wann een eng Summer Hunter brauch. Pants. Ech kucken enk op de Buedem. Ass näischt interessantes do. Wéi gesot muss een ëmmer Chance hu mam Server. Entweder kënnt een op ee wou näischt méi do ass. Oh hei ass en Double C-Mac, dat ass jo mol gutt. Uh hei läit nach eppes ganz aneschters.

Ok dann gitt Gas a kommt raus. Vläicht enk op den Tuerm luusse go, enk hei ënne ran, enk hei an d'Entrée luusse goen. Jo, erop giff ech net goen, do fënns de net vill. Nee nee, erop ginn ech och net. Hei ënnen hu mer e Baseballschléier, wou fir näischt ze gebrauchen ass, an eng Këscht Fixsprayen. Bon, dat do war jo elo mol scheisse gelaf.
Ah, da kommt raus.
Am Fong kinnt och ee kucken op den Erazae erem online ass.
Ech ka séier kucke ginn. Géi mol enke séier kucken.
Well da weess mer séier op dee Server do ass insens. Villäicht ass do. Neie Loot, neie Loot.
Ma jo. Hëll mat esou.
Jo deen ass erëm do. Ma dann. Fir Serverhopper. Firwat Serverhopper?
Mir gi just gären zeréck op eise Server. Op eise Server, eise. Bon, enke séier raus, direkt erëm ran. Ech sinn dran. Zack.

Lift?
Hutt Dir d'Dier grad opgemaach? Wéi eng?
Ënnen, déi Haapt.
Déi ass schonn op gewiescht, nee. Déi ass grad op. Jo, jo, ech hat déi opgelooss, mengen ech. Ok.
Hues de d'Dier zougemaach, Jeff? Jo, hannen ass zou, jo, jo. Ass am Jail näischt dran, nee? Nee.
Wars kucken?
No du bass scha kucken leit et läit et just e bloen Déngen do bon ech sinn alt eraus. Bon ech géing soen mir man ons direkt op de Wee Richtung kleng Militärbasis do nee? Ech gesinn hei dran. Jo.
Ma da komme mir emol hei vir an de Bësch. Ok dann haalt emmer d'Strooss fräi. Jo.
Da kommen ech eriwwer. Mar och d'Gate hannert der zou Jeff. Stroos ass frei. Yeah. Stroos ass a béid Richtunge frei. Oh.
Okay, ech komme riwer gelaf.
Okay, mir gesinn dech. Laf schrecht. Yeah.
Wir lafen an deng Richtung. So, ma, du musst mal. Oder den Kater bausen vun Esch. Oh, nee. Da war de schon sehr raus. Was den Kater. Ja, ich kann auch. Äh, da ha ich schon se.
Wo wollt der hinlaf? Ma bei die Militärbasis do, die kleng. Okay, da muss mer. Äh. Also do wou ech lo hikucken, do muss mer hie lafen. Ja?
Ma laf awer an déi Richtung, da komme mat. Sou, da gëtt et elo mol e gemittleche Waldspaziergang hei. Bon, ech géing soen, mir paken d'Saachen an a mir lafen, nee? Wéi vill Leit sinn um Server? Jo, da kënne mer roueg lafen, mee pass op der Basis op hei.
Jo.
Well dat kéint nach, well also wéi ech elo gesinn hunn, sinn do e puer Clan-Memberen. Ech, okay, Clan kann een et net nennen, ech soll elo einfach mol eng Grupp. Jo, dat ass e Clan.
Eng Grupp einfach. Et sinn zwou Gruppen, eng mat zwee an eng mat dräi. Ma jo, mee ech mengen, déi sinn éischter op de Flughafen ugezunn. Mir mussen ons och mol sou eppes virdru setzen. Nee? Lift? Déi hat keng Idee, ons och muss eppes fir drun ze setzen. Jo wat wëlls da fir dru setzen? Keng Ahnung, Homo oder sou?
Kënnt een déi froen déi d'Video kucken, wat solle mer fir dru setzen? Jo wann der eng Idee hutt da kënnt der dat jo mol drënner schreiwen an sou, ja well mir sinn net sou besonnesch kreativ also. Nee mir sinn immens onkreativ do drënner.
Mais bon, mir si gespannt op är Äntwert. So, also, wann ech bis den Hiwwel beim, bei, beim Militärgebai gesinn, dann wees ich, dass mir müssen. Wann wir dann, noch, hart, okay? wann wir dann Chancen, dann kann ich vielleicht eng Féier opna eng, eng Féier opna machen, da können wir op dat groß Airfield ergoen.
Jo.
Ja, das ist Snipe. Nee, du musst mal wirklich oppassen, ja, also. Mee am Moment ass och méi um um ieweschten Airfield, dat wat méi no Oste läit, dat Krastonov do. Do ass am Moment iwwerdriwwe vill lassgaangen. Do gesäit ech jo ëmmer Leit do drop. Sinn ech bis elo an deenen leschten, ech sinn an der leschter Folge, an der leschter Woch sinn ech elo mindestens dräimol do gestuerwen. Vu Serverhopper, vun anere Leit, vu Sniperen oder esou Zeene, gell. Ech fannen, dat ass dee schlechste Server, déi schlechste Plaz.

Hä?
Oder net? Ah nee dat war beim, nee dat war beim, beim Dingen, dat war bei der, beim Erst wéi buerwen, dat grousst. Wat, wat schwätzt du da? Moment, ech komme lo grad no. Well ech an de Ben, mir haten eng Kéier en, mir waren eng Kéier iergendwou och am Bësch, wou mer nach esou en anert Ding erfonnt hate wou och eng, en Bing war. Ja? Wat och Waffen, jo jo, wou och Waffespawn war. Awer ech mengen einfach beim erst wee buerwen dem groussen. Dënnen ass eng Tankstell, orientéiert Äech mol dorunner.
Wat an du wëlls an de tanken goen? Oh hei nee ech soen Confirmation of change.
Hm military Barrett nee dorunner kann een sech gutt orientéieren un den Tankstellen. Oh lo geet déi App aus gell, déi App déi ass sou onzouverlässeg gell wéi. Wéi den Toilettspapeier. Béis.
Ech war Miggy zwar zwar nach ëmmer, ech weess wat du rëm mat Nee, deem Handy mee hues. heinsdo man nichts ab, da geet se einfach zou, gell. So, waart, mir klacken ons eckelo hei bei déi Mauer. Da muss ech mol déi Karte checken. Äh, mir sinn. Wou ass de Green Mountain? Deen ass do. Mir sinn do hei gelaf, do ass d'Tankstell. Nee, mir sinn Wo ze ass dat wäit Zopp? eriwwer. Mir sinn ze wäit eriwwer. Mussen do rower goen. Wou ass de Benny? Ah jo, mir musse riets laanscht. Ech sëtzen hei hannen hannert der Mauer, mee bei mir ass d'Verbindung grad fort.
Ah, dofir bass de net ze gesinn. Jo.
Bass de rausgeflunn? Nee.
Ech lafen ëmmer ronderëm iech un déi giel Kett. Ah, mä dann chille mer mol awer mei ronn op de Benn. Also muss elo, wann do d'Tankstell ass, muss mer an déi do Richtung. Hei do hannen ass de Bierg, ech gesinn en. Ja, do hannen ass den Dommelsteen. Ja, nee, wann du e bësse säitlech kucks, gesäis du. Ja, okay, lo ginn ech noch, ja, ja. Do hannen ass de Bierg mat de Beem drop, do musse mer hin. Okay, wou sidd Dir? Bei der Mauer nach ëmmer.
Oh, fuck.
Wou?
Hannert der Mauer.
Jo, wou bass du bal? Wéi Der gesitt, Daisy huet nach ëmmer e Problemer. Wat? Ech gesäi op en Ben.

soe mer esou ëm 90 Grad, kucks de riwwer, do gesäis ech um Horizont, wann ech esou säitlech drop kucken, esou e klengen Hiwwel sech erstrecken. Ah, ech hunn e fonnt, ass gutt.
Wou steet en?
Hei, Ben, hei.
Wou?
Sinn direkt virun der, Ben. Hei. Ech kréien elo och, elo wäert dee Server, wann elo dee Server do erëm ofrackt, da kréien ech zwar eng Kris. Ma komm, mir lafen hei eriwwer bei den Tom.
Well ze bei mir eng giel Kett no der gieler Kett. Bei mir geet et zwar. Normalerweise kënnt dann Disconnect. Wie gesot, dat ass eng Alpha, kann een domat erliewen. Mee bon, heiansdo nervt et e bësschen. Lo ass se erëm ewech. Ah, lo gesinn ech de Ben och. Gesäis du ons? Jo.
Ma da kommt mat, ech weess lo wou et ass. Dat ass genau hei riidaus, wou ech lafen. Wa mer dann ukomm sinn, dann drénken ech zesammen eppes. Sou, lo paakt är Saachen a, mir sprinten dohinner.

Hei ass zwar e risen oppent Feld, gell? Oh, schäiss drop. Mee wann hei sech iergendwou een ophält, da geet e ka pum, pum, pum. Nee.
Wat ass?
Klëmmt een do driwwer?
Ja, bei mir selwechte Problem. Ah, ech muss awer soen, ganz éierlech, elo bei der fënnefter Folge esou, nee, bei der, dat war jetzt elo déi. Sechs, siwen Folge misst et hei elo sinn. Mëttlerweil gewinn ech mech awer esou e bëssen, wéi soll ech dat soen, et ass net méi esou wéi am Ufank. Am Ufank hunn ech mech ëmmer esou e bësse komesch gefillt, well och meng Stëmm, wann ee seng Stëmm jo selwer héiert an engem Video oder esou, da kënnt se engem ëmmer e bëssen anescht vir wéi, Kënnt e bëssi komesch vir, jo.
jo. Mee mëttlerweil geet et awer, Et also geet awer. et mécht och Spaass. Firwat gëtt bei mir alles, firwat ass bei mir elo alles esou gro? Ech spillt déi awer net. Ah, Männchen ass duuschtreg. Du wäerts dech erëm op d'Sabbel geluecht hunn.

Bléift en dobaussen? Wow, wat ass dat do? Wow, what the fuck, ey? Wat hänkt du bei mir an der Fënschter? Wat enker, chill mal enker, eng Moment. Du hängt irgend en Irrfett Véi un menger Fënschter, Moment.
Wann se brëllt, da war et en. Oh, dat ass e Villchen! Oh mäi Gott! Muss en hänken, nee? Se ass géint d'Fënschter geflunn an se gëtt guer net méi eens.

Ech och.
Du och? Dech gesinn ech net.
Oh, bei, komm einfach bei de Bierg. Komm einfach bei de Bierg, bei de grouse Fiels, wo vir drun ass. Putain, ech war en Herzinfarkt krut, gell. Spills dat Spill hei. Warst mega konzentréiert, op eemol rennt da sou Vull an d'Fënschter, gell. Mäi Gott! Pass op wou s däi Fulli iwwerall histechs. Oh Jeff, muss scho erëm ordinär hei ginn. Mee Ben, du bass dach hannert eis, wat schwätz du? Ech gesinn iech net. Oh, du an däi kack Internetleitung. Du schaffs op der Post an du hues en ultra schäiss Internet, wat leescht? Ech verstinn dat net.
Ass nëmme well ech mat dir spillen. Ah jo, jo, jo, Soss huet en, natierlech. soss huet en e Power-Internet.
So, mir gi lo hei op de, op de Bierg. Oh, lo waart, ech muss d'Fällch ewechman. Gi mer op de Biergen, da verschaffen ons mol e klengen Iwwerbléck. Oh, leck, gell?
Dee steet bei mir am Feld. Ah jo, dat ass ëmmer gutt.
E laaft op der Plaz. Soulaang de Server elo hei net beim Déngens ofrackt. Zum Gléck huelen ech de Let's Play op, gell? Soss hätt mer am Band déi ganz Zäit nëmme stoend Männecher an esou. Zum Gléck leien ech um Bierg.
Ma ech si elo och um Bierg.
Jo ech nach net. Also duerno sinn déi zwou blo Paten nach zou, déi eng, ech kucken eng Kéier déi aner, hei komm mer treffen ons uewe bei dem grousse Fiels um Bierg.
Sinn ënner wee. Jo do ass de Jeff, elo wou ass de Ben? Sinn elo do.
A wou?
Bei deem éischten Hochsitz hei virum Bierg.

Ah, dat heescht och Marc, wann do bis den Update erauskënnt, dann da kann ech och net méi aus menger Ruined Can hei drénken, oder wéi? Yep. Ka sinn.
Weiss wéi du wëlls rasch Kanns si net méi benotzen.
Ah, da kann ech se och elo ewechgeheien am Fong. Ah, wat schal se nach bis datt den Update kënnt.
Schneng warm. Sou.
So Ben, kucks du schon duernen op d'Dieren op sin? Siche grad eng gudd Positioun. Ma Jeff komm du mol mat mir mat, komm mat. Jo. Hei gëtt et keng richteg gudd.
Nee du hues hei guer kee gudde Bléck.
Mee ech wëll awer mol wéinst kucken op déi aaner Dier op ass. Gesäich zur Fënschter ra vum Policegebai.
Ech gesin a guer näischt hei.
Ech mengen d'Diere sinn nach zou dobannen. Ah dach, elo gesinn ech eran. Déi blo Dier ënnen ass och zou. Do ass keng blo Dier, dat ass eng gro. Dier gesinn ech zwar net. Déi gro Dier gesinn ech, gesinn se och, déi sinn zou ginn. Bon komm mat mir mat Jeff, hei laf hei, laf hei bis bei d'Scheier ronderëm an da gi mer do an d'Baracken. Als éischt, ech géing soen als éischt gi mer an de Prisong. Ech also mir kucken d'Baracken duerch ob do een ass an da gi mer an d'Déngens.
Wéi hues du eng Waff aus equipéiert? Nee ech hun der 4. Ah well du bass rem emgang hei erem däin Tralala ze maan, du spréngs grad iwert de Buedem an jo. Sou lo komm op d'Knéien a lo Konzentratioun, vläit zum Server, dat do geet jo, mee ech hu kee Bock lo an iergend eng Fal hei ze trëppelen. Zombie. Dofir sin d'Zombien. Jo. D'Barack ass nach zou. Da irgendwie sinn ech hei e bësse méi nervös wéi virdrun. Huel du mol d'Axt draus, wann een Zombie hei gelaf kënnt. Ech hackelen dee mol raus. Jo.
Waart, Ben, waart, waart, Tom, waart.
Okay, komm. Hey, los die Baracke mal sehen. Warte, ich hole mal sehr. Ich equipiere das eben mal Blumen. Okay.
Ich kann nicht, nicht extrem viel helfen. Ich kann ja, just ich... an den Prison gucken von Hand. Ich kann mir das schon denken.
Guck du zu, zu den Baracken heran. Du sind Tieren sind alle zu.

Oh schön an schon den Zombie gell. Oh, d'Spannung ech ging ich hab laf net so einfach op dat offen Feld gell du wees net wat ha leeft
Zombie down Ech ging so ran sewe mech um raus
Jo
Ech gi mol zu dir ran Jo gut du bass gut Nee wou kënns du hin komm hei komm hei d'Entrée Ech muss meng Magnum rem voll equipéieren Niki Jo wat mëss du dann? Jo ech wollt net hei waarden beim Déngen gell.
Okay.
So, Mann. Oh, du drecks mich, du drecks mich. Öwen ass frei.
Ënnert der Trab ass och frei. Ich gehe um 100 op.
Bing ass net vill. Du ass gut.
Ich gehe op an den ieweschte Raum kucken.
Ja, Mat dir, mat dir um 100 dazu, he?

Hei ass nach Infusioun, Injection Vial, brauche mer net. Sou, wat ech mer niewent d'Dier zou, da komm ech erof, da gi mer d'Barack, déi ënnescht do sichen. Jo. Also am Moment sinn ech erëm, also wann ech esou gesäich, dass een dovunner net geloot ass, da gi ech automatesch e bësse méi nervös. Wou, wou läit se? Jo, dréck mech net, Wou läit Iggy. se?
Do hannert der, ënnert der Trap, sot ech dach. Okay, okay, okay, ass gutt. Ech gass.
A wat? Ech man nach déi zwee Magaziner eidel, déi wou ech hunn, an dann behalen ech déi aner an. Wat hues de elo gemaach, Idiot? A wat mécht d'Sau? Ah, elo ass et do. Empty.
An wéi seet et bei dir baussen aus? Seet sech mol näischt.
Hues du d'Dier am Haen héieren?
Nee, nee, ech sinn hannert dem Gebai. Ech hu just d'Gebai am Haen an da riets d'Feld. Ah, putain, d'Sau hängt drëm. D'Sau hängt drëm, dee blöde Scheiss do. D'Sau hëlt dat Magazin net aus der Waff eraus, gell? Ah, grad hei geschitt dat, gell? Dat misst jo sou si rëm. Ah, elo ass et eraus, okay. Sou, ech luede grad, ech luede grad. Jo, ech héieren, ech héieren. Ski Problem. Okay, mir gi lo hei erauser.

Näischt. Näischt. Näischt. Ok. Ech gi ran. Ech fänken bei der hënneschter Dir op un. Kugele, Weapon Cleaning Kit. Hunter Backpack. Kugelen. Ah, mir werden nach nur irgendwo ein M4 von, das kann ich nicht ziehen. Nee, hast nicht. Auch nicht, was du brauchen kannst, ging ich so. War Toiletten etwas. Toiletten ein UK Assault West, was nicht für ein. Ah, warte, ich packe neue Seher immer, dann können wir weitergehen.
Ja, scheint dir immer.

Dat ass mir vill ze vill roueg hei, gell? Gefält mir guer net.
Jo, mä dat, wat ech schonn heibausse gesinn, ass zimmlech roueg.
So. Kucken. Gi du op déi aner Säit kucke, Jeff? Jo, déi aner ass fräi, déi eng. Näischt, näischt.

Gesinn aus wéi wa schon een hei gewiescht wär, gell? Keng Ahnung. Mee et ass awer alles zou an d'Zombie waren och nach alleguer do dowéinst, ech weess net. Awer sinn d'Loot-Spawne geännert? Also d'Waff-Spawnen erëm méi rar gemaach mengen ech bei dem leschten Patch. Hei läit iergendeppes ënnert dem Bett. Ah nee dat sinn Händschen, ass gutt. Bon hei ass och gutt, kucken eng Kéier am Buedzëmmer. Nee hei ass nix dran, weider an déi nächst. Ben, wéivill gesäis du hei vum Militärlager? Ah, ech menge Ben ass rem rausgeflunn, nee? Äh, nee, nee, nee, ech sinn nach do.
Mei sinn zou. Boah, vun der Basis gesinn ech am Fong just de Big vun hannen. An alles wat nërdlech dovu läit. Ass et nërdlech? Ah, Jeff, ech mengen mir hu kee Gléck hei, hein? Egal, komm mol ran. Du sich nach an dann ass gutt. Mol ran, fäert. Ech leeë mech hei an de Wee. Halen d'Dier ëmmer ma.
Hei läit erëm en Hunter Backpack. Ech gesinn ëstlech vun iech. Ok.
Do gesinn ech op d'Feld.
Ech kucke wierklech no all Bettger an der Hoffnung eppes ze fanne, gell?

Du wärst mer sou dankbar sinn. Ausser wann ech dann erschoss ginn, also. Bon, mir treffen uns. Geilen Plover. Mir treffen ons ausserhalb vum. Mir gi lo hanne raus aus der Basis, okay? Also vis-à-vis vum Bierg geet Der raus? Jo, genau vis-à-vis vum Bierg gi mer raus an déi Bamrei.
Da treffen mir ons do. Ah, ech wëll awer nach d'Avenger Reaktioun gesinn.

Leefs du duerch de Bësch oder laanscht d'Mauer?
Ech lafe lo laanscht de Bësch, zimmlech wäit hanne Richtung Feld.
Zimmlech wäit hanne vum Bësch. Am ja. Spengchen ech gesi lo grad. Ah, ben du wär so frou sinn. Hihi. ah, de Jeff wär do appst du vun der hunn.
Hä? Hey.
So ben du bass drun.
Sëtzen hei hannen. Wou hannen?
Ah, ech gesinn dech, okay, mir kommen.
Wou gesäis du mech?
So, ech ginn dat lo an der Band mat Folg fir haut. Es gëtt se ze laang an der brauch ze laang fir opzelueden. Ah, Ben, Ben, Ben!
Wou bass du? Ech sinn direkt virun der. Ech gesinn dech net. Oh, bon, dann, dann waart mol léiwer. Keng Ahnung, ech hu kee Bock dass se herno sou sinn mir nach ëmmer net do?
Na. Boah Ben, du muss der onbedéngt. Hei ween dofir ass, deen schreift an Kommentarer dass de Ben sech endlech en anstännegen Internet zouleet ne? Dat wär eng Idee, géing géing Zäit ginn. Sou Ben, gesäit ons elo endlech?
Na.
Wéi dat kann sinn.
Nee, dee Witz. Wou kann kann et sinn?
Da waart, ech logge mech eng Kéier aus. Logg dech eng Kéier aus a komm eng Kéier séier eran. Mir gëff Gas, ech hu kee Bock esou no bei der Basis ze sinn. Jo, ech och am Fong net.
Do bass de rëm. Gesäich ons do?
Jo, hei gesinn ech mol ee viru mer stoen. Hei.
Kanns de Waffe raushuelen oder sou?
Wat kann ech? Kanns de Saachen oprafen? Sou, d'Miss Lung Buem leit direkt virun der. Sotioscope.
Ja, aber da guck mal, wen Zustand. Oh ja, schön gesehen. Das ist geil. Da gibt es ganz anständig Ziel. Da gibt dem Chef dein Alet, dann hat er noch wenigstens etwas drauf. Ja, Chef leidt im Boden. Oder Chef will Schliff für Kurzdistanz halten. Was schon auf kurz?
War das am Funk? Halt die zwei.
Mee op wéivill Plazen steet dat ewech? Ah nee, dat kënnt esouguer nach passen, dat kënnt esouguer nach passen, gell? Ma da géing ech soen, setze mer elo hei en Passt Enn vun esouguer. der Folg.
't ass jo méi eng laang ginn elo. Ma da vill Spaass nach den Owend, Merci fir d'Nokucken an e schéinen Owend gewënscht, oder Mëtte wéi gesot, he. Ciao. Salut. Salut.